Shalom, shalom, Commander Anna, tasangana zvekare taura nezveshoko zveupenyu zvatambudza nyika covid-19 tiri muna july 2020 covid allright ngatipindei mushoko 2 corinthians chapter 5 ndiri pavhesi ya20 naizvozvo tiri nhumwa nekuda kwakristu mwari saanenge kukumbirisai nesu tichikukumbirisaiwo panzvimbo pachinzvimbo chakristu tichiti yananiswai namwari hanzi tiri nhumwa we are ambassadors pano pasi ndokunge kana uri mukristu ka hatisi kungotaura kuti munhu wese ini ndakatenda kuna mambo jesu iwe wakatenda kuna mambo jesu here kana usina tine Vhidhiyo yatinayo ino ichakubatsira kuti upe upenyu hwako kuna Mambo Jesu. Saka tiri nhumwa. Pana Ephesians chapter 2 verse 6 inoti iyo takagara kumatenga tiri muna Mambo Jesu. Saka takagara ipapo nekutenda by faith. zvinhu zvemweya zvatiri kutaura izvi panyama zvinzwisisike asi ndezvemweya saka covid-19 vanhu vari kunetseka vanhu vari kufa mathousands afa muno muamerica kana kuzimbabwe vanhu vari kufa kuitaly kwakafa vanhu vakawanda kuchina pasi rose kwafa hundreds of thousand Asi muna Jesu tine tariro. Saka ngatidzokerei panyaya yedu. Tiri nhumwa. Ambassador. Ambassador zvinombofamba sei kana munhu uri ambassador? Kana munhu ari ambassador zvinofamba zvakadai izvi. Wakamirira hurumende yako uri kune imwe nyika. Kunyika ikoko mune maofisi enyu, diplomatic offices. Hurumende yemunyika iyoyo haibvumidzwe kupinda maofisi menyu vachisecha nekuti maofisi enyu akamiririra nyika kwaunobva pamunotumidzirwa kana chikafu pamunotumidzirwa equipment zvinhu zvamunoshandisa muofisi zvichibva kunyika yenyu pazvinouya nendege zvinenge zvakakirwa mumabhegi nemumatrunk inonzi diplomatic baggage havabvumidzwe kuzvibata vemunyika ikoko kwamunogara hazvisechwe hazvivhurwe hazvibatwe hapana duty zvinongopinzwa zvakadaro sediplomatic baggage ndoinonzi protection saka isusu tiri pano panyika semaambassadors pasi pano ndianiko ari kutonga satani achishandisa munhu ivo vanhu kunoona vakazvipira kuti tinoshandira yesatani asi vamwe vanongoshandiswa nekusaziva ko isusu hurumende yababa vedu iri mukati medu iri matiri ini ndini mumiririri pandinogara pamba pangu panomiririra denga diplomatic office zvinhu zvangu idiplomatic property mitemo mirairo zvandakamiririra zvinobva kudenga ndokuna baba vangu ndiri citizen wekudenga ndozvinotorwa na philippians chapter 3 vhesi ya 20 hatizive pano pasi shoko rinoti pano tiri kutopfuura tiri kupfuura saka tiri panyaya yecovid apa ndiri kuda kukuratidzai chekutanga kuti musatye shoko rinotaura pana first timothy pana second timothy chapter 1 vhesi ya 7 kuti mwari baba havana kutipa mweya wekutya kutya ispirit mweya musangoti ah ndinongotya zvangu ndinongotya kwete pane mweya kutya mweya havana kutipa mweya wekutya asi vakatipa mweya wesimba tine simba tine mweya werudo kufamba murudo muishoko iroro shona inozoti nemweya wekuzvidzora but mm, andinyatsofarira ipapo apa wekuzvidzora hongu kuzvidzora like self control but richirungu rinoti sound mind pfungwa dzakakwana ndinonyatsofunga zvakakwana ndinoona zvinhu maonero ari right sound mind handina double personality handifunge handichinje chinje aa uh -uh. sound mind ndinomira mushoko sound mind ndinoziva kushandisa shoko kurwisa muvengi sound mind allright saka nyaya yecovid ishi vakatipa yatinoti strategy maitirwo azvo kuti tobatsira to vanhu zvakaita sei tanamata nevazhinji watanamata nayo pazvinhu zvakasiyana siyana nenyaya yecovid zvekare ndichirangarira shamwari yangu baba vake vane 76 years old vane 76 vakange vabatwa nechirwere checovid vari muhospital madoctors akange atoti tachitongogadzirirai tikati kwete azviite takatora shoko saka ndokuratidzai maitirwa azvinoitwa munotora shoko

nemamwe maverses munogona kushandisa kana psalm 23 verse 1 mambo ndiye mfudzi wangu hapana chandinoshaiwa hatishaiwe pakuporeswa pautano psalm 103 verse 3 inoti vanoporesa zvirwere zvose munogona kutora mavhesi ma, ma, ma aya mambo jesu pavaiporesa vanhu pavainamatira vanhu moverenga iyoyo asi hativerengere mumoyo tinoverenga tichitozvinzwa ndokushanda kunoita shoko nekuti kutenda faith kunouya nekunzwa nekunzwa shoko ramwari saka unofanira kutozvinzwa uchitoverenga shoko musaverengere moyo tadaro takatanga kubata mazwi akange ataurwa nemadoctors nevamwe vanhu nekuti vanhu vese havana kutenda mazwi erufu mazwi echirwere tikakansela mazwi iwayo tikati ngaawire pasi asabereke chibereko tikati tiri kutaura chokwadi chokwadi ndichinoti chii nemavanga amambo jesu vakaporeswa baba vakaporeswa tichidaro every day taiwana report yaibva kuna doctors doctor omboti uh, makidneys asi kunyatsoshanda zvakanaka tichidaro so toita sei to taura totaura shoko kumakidneys chero chinenge chiri problem but day one munamato watakaita ndewekuti chii ndinosunga virus yecovid iri mumiri memurume uyu ngaibude nezita ramambo jesu simba rekuporesa ngarifambe riporese murume uyu kuburikidza neropa ramambo Jesu. Tinogeza muviri wavo wese neropa ramambo Jesu. Tagamuchira nekutenda kuporeswa kwaBaba muzita ramambo Jesu. Haisi prayer yakareba, kwete. Vapora here baba? Hongu vapora nekuti shoko rinodaro. Hatimirire kuzonzwa kunzizo ah vatomuka pamubhedha zvazodai kwete asi zuva iroro tanga namata sanhasi usiku mangwana makuseni vanga vatochinja zvinhu zvatochinja madoctors vakutoshamisika nazvo zvinoda kutenda tinofanira kutenda zvinotaurwa neshoko saka Shoko rinoti hatifambe nezvatinoona. Isu hatifambe nezvatinonzwa kana kuona, tinofamba nekutenda. Kutenda zvakataurwa neshoko ndezvechokwadi. Ishe vakati, mukakumbira munopuhwa. Munopuhwa rini? Ipapo ndopamunopuhwa. Zvinhu zvemweya izvi, hama dzangu. Musati, ah, inga havana kumbochinja. Inga zvakutoita wese. Kwete, nyaya yemuonde musakanganwe nyaya yemuonde pana Mark chapter 11. Muonde hauna kuoma pakarepo, asi shoko raishanda rakataurwa naMambo Jesu. Muonde wakatooma the following day mangwana acho ndopakaoma muonde. Musanetseka mukaona kana zvinhu zvichitoita wese asi munofanira kumira muri mushoko muchitenda nekuti shoko izvokwadi shoko harwiri pasi saka tinofanira kumira mushoko every day taiwana report inobva kuna doctor nereport iyoyo ndomanamatiro ataiita asi takange tisati namate tichitaura nyaya yecovid zvekare kwete kana ari makidney toti kidney kana kuri kurwadziwa toti kurwadziwa kana musi kwavanonzi hanzi havana simba totaura kuti miri wavo ngauve nesimba muzita rajesu tagamuchira baba nekutenda baba vava nesimba mangwana acho kana chinenge chataurwa ndochataidhila nacho zvecovid tanga tapedza nayo covid day one ratakanamata ndoono manamatirwo azvinoitwa ndo strategy yacho izvozvo zvinoshanda kana pacovid kana pakensa kana pachii munomira mushoko musazunguzike nezvamunoona musazunguzike nezvamunenge manzwa maripoti amunopiwa na nadoctor ripoti yamunoramba makabata iripoti yemushoko report yeshoko ndo yatoramba takabata saka hama dzangu isu tiri maambasadhasi ngatikavhei mhuri dzedu neropa rajesu takachengetedzwa asi pana job 3 vhesi 25 job anotaura chimwe chinhu anoti zvandaitya hama dzangu we ndozvakazondiwira Munoziva kuti here Jobho aitya. Aitya kuti vana vangu pavaita mabirthday party apa pamwewo vataurawo zvisirizvo, regai ndipe chipiriso. Aizviita mukusatenda, aizviita mukutya. Akavhura door. Door iroro ndiro rakazoita kuti chi muvengi amubate. Vazhinji havazvinzwisise, havazvizive. Jobho akavhura door ega rekuti muvengi apinde. Mukaverenga Job 3 verse 25. moverenga zvaiitika pana pachapter 1 jobho aipera zvipiriso mu, asina faith hanzi pasina faith hazvibviri kufadza mwari pasina kutenda zvibviri kufadza mwari jobho aipa zvipiriso zvake mukutya ane fiye asingatendi aisatofanira kutopa zvipiriso zvake zvipiriso zvaaita aifanira kungoti vana vangu vakachengetedzwa naIshe. Kana pane chavanenge vakanganisa tinozongoreurura togadzirisa. Asi aida kuto aitozviita muadvance kuti hii pamwe vana vangu we. Hii pamwe vana vangu vangazongofa zvaaitya zvaaitaura nemuromo wake ndozvakaitika musabvumidze kutya kupinda mumhuri menyu mumba menyu covid haina simba pamusoro penyu imimi muri ambassador makachengetedzwa covid kutopinda mumba menyu ndimi munenge maivhumidza kwete muvengi ndimi munenge matoibvumidza musatye tendai shoko potai muchiita sam 91 year every day tati hativerengere mumwoyo ka tinoverenga tichinyatsozvinzwa kuti ndiri kuverenga muchidudzira mashoko muchizviita nekutenda. Kana manga muchitya itai ndosunga mweya weku wekutya kunyanya wekutya covid ngauende nezita ramambo Jesu. Mogara mushoko mogara mushoko muchitaura mufana kupora muchitaura choko muchiverenga mavhesi iwaya andakupai mamwe aya muchiverenga muchiverenga muchiverenga everyday nekuti shoko riri mumusoro Umu mubrain umu harina zvibereko. Shoko riri mumoyo ndoo rinopa zvibereko. Shoko riri mumoyo medu. Saka ngatirambe tichiverenga shoko kuti riite se ripinde mumoyo. Mukaverenga pana Joshua chapter 1 verse ya 8 zvinonzi murairo uyu iwo mashoko iwayaya shoko rakataurwa naJehovha ngarisabva pamberi pako urambe wakaribata waka uchiriverenga wakaritarisa Tinofanira kuva tichiverenga hama dzangu. Hongu, kuva nefoni uchiteerera riri mufoni zvakanaka, asi pota uchibata Bhaibheri rako, uchiverenga, uchiandarayina, uchiti, Mweya Mutsvene, ndidzidzisei Shoko. Zvese zvatinoita tinoita tichitungamirwa naMweya Mutsvene, kunyange izvo zvatataura zveCovid-19. Muchi, kana mapedza kunamata, moti, Mweya Mutsvene, taurai nesu pamusoro pesituation iyi, movhara maziso, moteerera. tisangoita zvinhu zvedu tega shoko namweya mutsvene vanobata pamwe chetepo shoko ndiani ndijesu mambo jesu vasati vaenda vakati ini ndakuenda ndichatuma mweya mutsvene mweya munyaradzi ivo vanova ndivo mudzidzisi vachakuyeuchidzai zvinhu zvose vachakuratidzai zvichauya ndo guide vachakutungamirirai saka mweya mutsvene vanobata neshoko hanzi avo vanotungamirirwa namweya mutsvene ndo vana vamwari asi chirungu chinoti sons sons zvinoreva kuti vanhu vari machuwa vanhu vakura ngatitungamirirwe namweya mutsvene pazvose saka ndikomanda ana ndichiti hama dzangu musadedera musavhundutswa necovid 19 iyi makachengetedzwa. Kana muchida kuti contacta number dzedu dzirimo mu description box umo moti contacta. Tichamira mushoko nemi tichitenda pamwe chetepo tichinamatira hama dzenyu shamwari dzenyu dzinenge dzichirwara ingava covid kana chingava chiri chi kana cancer tinomira nekuti tinoona kuti shoko nderi chokwadi baba vedu vanoporesa Taona kubata kwawo pakati pedu. Vanhu vakano, va, vanhu vakawanda vane matestimonies. Musanetseka. Covid hazvirewe kuti death sentence. Kana cancer hazvirewe kuti munhu atofa. Kwete. Chirwere. Chinofanira kuzviisa pasi pezita ramambo Jesu. Pasi pezita ravo. Iro zita riri pamusoro pamazita ose. Nekuti Covid 19 izita. Cancer izita saka tichasangana zvekare mupota muchiuya muchicheka mavideos tichange tichitaura zvatinenge tichipiwa namweya mutsvene tichisimbisana tichikurudzirana nekuti mwari vanotida uye mambo jesu vakatifira isusu kuti tive neupenyu upenyu hwakazara chirwere handiko kuzara kweupenyu kwete imbavha iyo muvengi uyu taramba zvirwere tazviramba kwete kwete kwete taramba zvirwere Murwere muzita ramambo Jesu. Commander Anna. Bye bye.